Bħal f'ħafna kulturi oħra, f'pajjiżna għandna tradizzjoni twila ta' ħlejjaq fantastiċi li jabitaw fi rkejjen u mkejjen oskuri. X'inhuma l-oriġini ta' dawn il-ħlejjaq mid-dinja tas-seħer u tas-sħaħar? Tgħid fihom nitfa' verità? U fejn issibhom? Fl-għidut tal-imgħoddi? Jew kantuniera 'l bogħod jistennew? Fit-tradizzjoni Maltija orali kienu jsemmu ħafna tipi ta' annimali fantastiċi. Diversi minnhom kienu kompletament fantastiċi, ġifieri mill-immaġinazzjoni tal-bniedem. U oħrajn kienu annimali reali li ssibhom barra veri u li tawhom aspett fantastiku. Pereżempju, fil-ħrejjef insibu l-silfjun u l-gabdol li huma ħut kbar u fil-ħrejjef tismagħhom jitkellmu u jagħmlu affarijiet fantastiċi, imma dawk kienu fil-fatt, u għadhom, baleni u ħut kbir li jeżisti fil-baħar. Issibu wkoll, pereżempju, stejjer tal-għorab l-iswed u li jġib ir-riżq il-ħażin, jew inkella tal-ħamiema l-bajda li ġġib il-ġid. Dawn ukoll annimali veri li ssibhom fil-twemmin Malti. Kienu jemmnu wkoll fil-bont tad-dwejra. li kienet ħuta kbira li tgħix fl-għar ta' dwejra u li kienu jibżgħu minnha l-baħrin, jew inkella l-qarnita l-kbira li kienet tgħix fil-baħar tal-mellieħa. U kif għadna, hemm ukoll annimali li huma kompletament fantastiċi. Pereżempju, fi ħrejjef naqraw dwar il-golfu li kienet tajra li toħroġ bil-lejl u toqtol l-għasafar oħra tar-re, U hekk tara lil xi persuna anke jibda jinbidel fil-melħ. Kien hemm l-ajkla l-kbira li kienet tgħix fil taħt taħt l-art u di kapaċi persuna terfgħu fuq darha. Kien hemm ukoll l-għaġeb tal-ilma, għaġeb jiġifieri tip ta' monstru li kien serp b'sebat irjus. Id-dragun huwa wieħed mill-monstri li jinstema' wkoll fil-ħrejjef ta' Manwel Magri, jien jismu Dragun Draganti, forma ta' serp kbir. Kien hemm storja dwar id-dragun f'waħda mill-ħrejjef ta' Manwel Magri fejn dan id-dragun kien jinbidel f'forma ta' bniedem biex jisraq it-tifla tar-re. U kien hemm annimal ieħor jismu d-dajna. Li kien annimal jgħidu li kien aħrax ħafna. Waħda mill-annimali fantastiċi li jsemmu ħafna fit-tradizzjoni orali kienet il-belliegħa. Din kienet jgħidu forma ta' ħuta li tgħix f'xi bir. U hekk xi tfal jitgawlu 'l isfel li kapaċi titla' u tiblaghom għalhekk bellija. Forma oħra ta' ħuta li tinstab taħt l-art. Kienu jgħidu li teżisti f'post id-Dragonara, ħdej il-bajja ta' San Ġorġ. Hemmhekk hemm għar kbir fejn kienu jisimgħu ħsejjes tal-ilma jitqalleb. U għalhekk sejħulu d-Dragonara. It-twemmin naqas f'dawn l-annimali fantastiċi, iżda għad hawn min meta jara lifa jgħid li xi ħaġa ħażina jew inkella xi wiża jissoċjahha mal-mard. U hawn xi ftit ukoll naf min għadu jemmen li xi l-baħrija sewda, hekk jara xi waħda, hi tfisser li ġejja l-mewt. Huwa ta' ukoll min jaħseb li l-qattusa sewda jekk jara xi waħda tfisser riżq ħażin jew ħa jiġrilha xi ħaġa ħażina. Imma bqija ħafna minn dal-twemmin spiċċa llum.